Mar-ritmi tal-marċijiet, fil-festi niltaqgħu wkoll mar-ritmi tal-kelma, b'bosta taqbiliet ikkuluriti daqs l-ilwien tal-pavaljuni u l-logħob tan-nar. F'din ir-rokna, It-tim tagħna tkellem ma' Martina Tabone dwar ix-xejriet ewlenin tat-taqbil tal-festi.
Ir-riċerka tiegħi kienet dwar it-taqbiliet tal-festi. Għażilt li niddokumenta t-taqbiliet tal-festi ta' Raħal Twelid ta' Ħaż-Żebbuġ. U bażikament it-taqbiliet tal-festi huma kwartini ġeneralment li jitqabblu waqt il-marċ jew fejn il-knisja. li bihom il-partitarji tal-festa jesprimu l-ħsibijiet u s-sentimenti tagħhom. Tkun ħaġa sabiħa tara pereżempju ikun hemm xi ħarqa tan-nar is-sibt għaxija u mbagħad l-għada filgħodu ikun laħqu ħarġu b'taqbila biex jew jiftaħru bil-prodott tagħhom jew jitfgħu xi botti lil ta' kontrihom. L-iktar taqbila antika li sibt fil-kas tiegħi tmur lura s-seklu 19 meta waslet l-istatwa ta' San Filep ħaż-Żebbuġ u ssib taqbila biex iż-Żebbuġin jiftaħru bl-istatwa li kienu għadhom kif ġabu. Il-xirka tiegħi xbarta b'diversi modi. L-iktar mod faċli kien li mmur il-gazin, nistaqsi partitarju partikolari li kien li huwa magħruf li għamil daw it-taqbiliet. Tlabtu u kombinazzjoni b'xorti tajba kellu it-taqbiliet miktubin kollha għaddihom li. Mod ieħor kont immur il-każin u jkun hemm l-anzjani u jgħiduli t-taqbiliet antiki kont nirrekordjhom. Imbagħad, iktar moderna, dħalt fuq grupp fuq Facebook ta' Ħaż-Żebbuġ u tlabt lil xi nies jgħiduli taqbiliet minn hemmhekk. Imbagħad xi taqbila oħra jew tnejn ksibtha minn ktieb tal-każin u oħra mort fl-arkivju. B'mod ġenerali huma jkunu kwartini. ikollhom ir-rima mqabbża, jiġifieri l-aħħar kelma tat-tieni vers u l-aħħar kelma tar-raba' vers ikunu jaqblu. U jiena, skont dak li sibt, ikkategorizzajthom f'erba'. Kelli l-ewwel waħda ta' ftaħir, oħra ta' tmaqdir, oħra ta' tifħir lill-patrun u mbagħad oħra li taqgħet it-tmaqdir u l-ftaħir flimkien. Xi taqbiliet huma dawn ta' tifħir, pereżempju, Bħal kull żebbuġi den ta' ismek, hawn quddiemek jien mixħut. Filippin kont u Filippin għadni u Filippin irrid immut. Eżempju ieħor huwa ta' ftaħir. Il-festa tagħna kibret ħafna u għaliha ma fadalx qies għaliex bħas-soltu l-pjazza imlejniha b'eluf ta' nies. Xi taqbiriet ta' tmaqdir hija din. Il-ħmara tagħhom xieħet ħafna, u t-telgħa ma titlaħħiex, għax il-knisja fil-festa tagħkom, bħal San Filep, ma tarmawhiex. Huma jisimgħu magħhom letteratura orali, jiġifieri li kieku nħalluhom oralment ħa jintilfu dawn għax biex jibqgħu jeżistu jridu jintirtu minn ġenerazzjoni għal oħra bil-fomm. Għalhekk huwa importanti li niktbuhom sabiex jibqgħu ħajjin. Bħalissa hemm proġett għaddej jismu minn fuq l-ispalla u ħdimt ftit magħhom li bażikament lan ta' dan il-proġett huwa li jiġbru t-taqbiliet minn kull raħal u belt eh, ta' Malta sabiex jiddokumentawhom għatem loka l iktar riċerka sintendi. L-ewel nis jistaw jinġabru taqbiliet oħra minn irħul oħra u jiġu ehm, analizzati dawk. Umbat jistaw jiġu mqabla

Il-SINNA jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.